Mashaayikhota fuula keessan arkuu fi hawaasa bareedaa qabna jedhanii as dhufan kanallee ka dur biyyatti hin arkatin arkatanii ka milkiin galan rabbi isaan haa taasisu. Obboleeyyan kiyya haasaan silaa haasawanu hedduu laakiin hayyoota akka keessi kennee kana qulfuma qofatti kennanii wanni guddoo itti qaqqara'anii walaqad walaqadii itti dheereessanu hin jirtu. Sanuu ammoo ulamaa'ee gurguddaatu jira. hireen teessoo arraa tun ta gaaddisni keenya gaaddisa islaamaa taarika gaaddisa islaamaa silaa dubbachuudhaan barbaade ammoo yaani almaaruufu laa yu'arraf sin hundini beeytanii waa qophee ta duraatiis miti waan ta'eef tana akkuma jirtutti naa beekaa maaddaa naa kennamte irrattiin gabaabbachuu barbaada. waa'ee ulamaa biyya kana qubatanii eh, 1991 dhufe an biyya kana akka faranjiitti waggaa soddomii fi wayi dura jechuudha. Namni an biyya kanatti arkee ulamaa'ii Oromootirraa nama afurii fi shan qofa. Sanuu gartee hawaasni Oromoodhaa hin jiru. Sheekh Ahmad Tayyib isinitti himan yookiin Sheekh Ahmad Tahaan Rabbi gartanii milkii isaatiin isaan haa mil'atu. Aalimni keenya Sheekh Aadam akkas Sheekh Saalih Aadam isanitti himanii jira waggaa shantama akka biyya kana turan waliin boonye waggaa dabre yoo isaan madraka irra dubbatan. Sheekh Ahmad Xaahaa gaafa biyyarraa ari'aman Hayilasillaaseen baazaboora akkana dubbifamu mataa gadi garagalchee maatamatti dhahee kenneef. Maatamatti dhahee kennee fi baazaboora sana amaanaa isin na jalaan gatinaa hawaasa keessaniif hin dabarsaan jeen. Yoo maqaa isaanii qaraan akkanatti yoo footoo laalan immoo akkana gadi garagalchan malee hin ta'u. Taarika biyya keessa hin jirretti ulaa keenya irratti dalagame. akkasumattuu biyyaa bahaniiti biyya kana dhufanii nama afaan isaaniitiin irraa baratu dhabanii madrasaa keessatti ijoolleen keenya gaaddisaa ni yaadatan sheekni keenya sheek amiin abbaan keenyas ni yaadatanii ijoolleedhaan ijlisuu jennaan ijlisuu jetteen ijoolleenis bar isinin baanaa ijaan a'aniikum antum jennaan a'aniikum antum jetteen ijoolleen ammas bakka irraa qabatan walla afaan arabaa ijoolleen hin beektu kaa isaan afaan ijoolleen beekan ulamaa'iin keenya sheekh umar sa'iidootii qabii kan dura as jiru gara mombaasaa san jirani doktoor baajurii sheekh huseen baajurii rabbi rahmataan isaan haa millatu guyyaa tokko na dhufanii Nama tokko amma as keessa jira muftii keenya taarika wajjin hin dabarsine wayii qabna. Taarikuma akkasii Sheekh Huseen Sunnaan dubbatan. Yaa Sheekha naan jedhan ulamaa'in teenya Oromoo tun bar doktorummaadhaa ol jirtii naan jedhan. Hayyee Sheekhan jeen. An amma tanan garsiisuu fedha yoomiin doktorummaa tana fudhadhamee maal jetta atii jedhan. Akkasin barbaadanii fudhachuu dandeessanii jeen. Sheekh Huseen Baajurii namni beeku ni beekama sheekonni keenya Sheekh Abdulaziz ni beekan. Ogguu kana ayyaadan qaba mee Suudaanitti na ergii naan jaan. Marabbaa jennee ijoollee teenya shabaaba hanqa tokko wajjin tikeetta kunnee ergine. Ulamaa'ii jaami'ata Ifriiqiyaa qaraasisu walitti qabanii fi doktooraa fudhachuun dhufee jaaniin. Jennaan xiqqoo isaan akka kiyya kana gurraacha kanuma laalanii xiqqoo akka tuffatuullee ta'anii doktorummaa wayi qarxaasa nama kennan taatee jee tokko jarjaraan tokko. Lakki an qarxaasaa miti ilmiin si kennuu dhufee jedhaniin. Afaan Arabiffaa silaa isaan saahibul lugaadha. Yoo isin baddellee ni deebisanii. Amma namichi xiqqoo kana laalee tokko mee qoyi jeen. Amma namicha kana fatanaadhaan gad deebisnaa jedhan. Fatanaa waan silaa gartee maajisteera yookaan maasteritii kana katabanii itti kennanii kanarra jawaabimee jennaan fatanaa kana naa dhiyeessuu dura bakka itti baballeessitin sii qajeelcha kaa jedhaniin. Fatanuma kana naa kennuun durattu atuu fatanaa kuftee jedhaniin kaa. Bara ajaa'ibaa waan isin qabdan qabeenya keessan isinitti himuu jira. Hayyee je'ee namichi maalin balleessee je'e usuula keessatti akkana balleessitee balaagaa keessatti akkana balleessitee fannii badi'aa akkana balleessitee gaafii gartee usuulal fiqiittis akkana ta'uu qaba ture so'aalli silaa akkanaaf akkana asilii lugaa keessa akkana kana balleessite dura kana qajeelfadhu waa na gaafadhu jaanii. dhaqee doktoora biraa profeesara itti fide mudiira jaami'aa akkasuma dhugaa akkuma isaan jedhanii sila isaan maal barbaadanii jeen jennaan doktoorummaa fudhanna jennaan uman gaawwanni tartiiba qabdi waa dura meeshaadaan keetuu maali jeetiin gaafadhe natti himuu didee je har'a waggaa soddomii fi yoo afurtaman seenin jaamiyaa madiinaa irraa kan isaan itti bahan ulamaa'iin keenya. Akkasin dhufanii eegasi ulamaa'iin wal gahee wal yaamanii waa'ee maajisteeraa irraa fatanaa wayii kakkatabanii kennanii daqiiqaa soddoma keessa katabanii itti kennan. Harruma gartanii darajaa imtiyaazaa yookiin mumtaaz sii kenninaa ati gartee mustawaa doktooraa fudhachuu ni dandeessaa jedhaniin. Akkasuma galanii waraqaan katabameefi safara lammataa doktooraa fudhatanii deebi'an. Kanumaami doktoorummaan ummataa jedhan. Doktoora bira ol dabre jechuudha. Jecha kana darsii sheekha keenyaa muftii adduniyaa. ka Arabniniif Ajamni itti walii gale Sheekh Muhammad Ali Wallo Al-Makki ka jaami'aa argitee makkaa san qaraasisu waan jedhan miila isaanii bira teenyee namni Arabaa tokko su'aala gaafate. Maal je'een sheeka keenyan beeytan kaa Sheekh Muhammad Ali Wallo.

Ulamaa'ii akkanaa qabna biyya adda addaatti. Ka gaafa biyya dhabee biyyaa bahe biyya namaa jiraachise. Akka Keeniyaatti yoon as deebi'e sheeka keenya Sheek Aadam akka hangafummaa umriitti illee waggaa shantama dura as qubatanii isiniin jee jira. Sheek Ahmad Xaahaan akkasii Sheek Abdul Aziz keenyatu simatee warra jaamiyaa Madiinaa irraa eebbifamee biyya kana barsiisuu dhufe. Sheek Abdul Qaadir gartee martii qubatantu akkasii akkasuma gartanii

Jennaan sheekni akkuma fagitti jee tasbaanaan akkuma jirtutti ibiddaa wajji borsaa kaayate. Egaa amma kun maal agarsiisa? Hawaasni namarraa akka naqqaanfatu badii dalaguun ni jirti namni kufuun ni jira laakiin kufanii gangalatuun hin jiru. Wannan hawaasa kiyyadhaa amma. Ulamaa'iin kun ka umriin itti dhume Sheekh Abdulqaadir amma isiniin jedhu osoo da'awaa deeman matoora irraa kufanii du'an. Matoora irraa makiinaan dhawan. Sheekh Huseen Baajurii amma isiniin jedhu Aasha mu'alliman wa maata mudarrisan. Osoo barsiisuu deemaa jiran makiinaa keessa kufanii du'an Sheekh Huseen Baajurii. Ulamaa'ii keenya akkasii hawaasa bal'aa babbareedaa akkanaa kanan arkanne. 1991 akkuman isiniin jee hogguun as dhufu sheeka keenya rabbi umrii isaanii rabbi umrii isaanii jannata keessatti darajaa isaanii olaa fuudhu sheek abdul kariim karaa lamaattiin dhufee arke isaanis xiqquma na dura dhufanii gaafa san isaantu madrasaa karaa lamaa kana qabee barsiisaa ture waan isaan haasawan taarika isaan ummata kanaaf dubbatan osoon biyya kana hin dhufne waggaa kudha saddeetiin biyya kiyyatti gartee hawaasa kana yaamaa ture. An amma hawaasa kana nin abaaramoo nin eebbisa maal naan jettaa jaa. Jennaan lakki eebbisaa jennaan nama na dura jirutu abaaree bar jaa. Sheekh Abdul Kariim lakki ulamaa'iin hin abaarreen jeen. Nabi Muusaan dhageenye ati jaa. yaa rabbi ushdud alayhim mal je eh fala yu'minu hatta yarawul adab al alima je bar yaa mee dadhabeeti qabii naa jabeessi jeen haga ibidda kee irra keessu ummatattiin kun hin amantu je amata kudha saddeetii yaamuu jira ummata kanaa ja isin kana dhaban jechuu ummata kana yaamanii dhaban hanqummaan jiru sunuu rabbiin ulamaa'ii akkasiisan ka dabree fi ka dhufu jidduu Ulamaa'ii gurguddaatu nurraa deeme. Akka Sheekh Kamaal keenyaa Marsabeet, Sheekh Alii. Ulamaa'ii nagartee gara digdamaa soddomaa ta'u biyya kana ka barsiise, diinii Rabbii ka barsiise, ulamaa'ii gurguddaa isinirraa ta'e barsiise. Qaccee keessani. Ammallee du'aanni biyya kana jirulleen warri amma isin asii sinqii ajaa'ibaa isinitti hidhee ija isinii ta'ee Ameerikaa, Kanaadaa, Ostiraaliyaa isinii wajji deemaa jiru gafa kudha kuma lamaa fi saddeetii fi kuma lamaa fi sagal gafa wanni baaltook jedhamtu tokko banamtu quba qabdanna fakkaata. Nama lama wayii qabadheetiin li'awwali marra waan baaltook jedhamtu afaan soomaleetiin ijoollee shabaaba soomalee irraa fudhannee afaan amaariffaatiif afaan oromiffaatiin li'awwali marra namni bane nuyi as magaalaa kanatti kitaaba makiinaa karaa poostaatiin jala fe'aat warra ameerikaaf kanaadaa jiru halkan gartanii teenyee warra achiisan qaraasisaa ulamaa'in as jirtu tun yoo xiqqaate waggaa digdamii fi torbaa irraati. Eegasii feesbuukiin keetii fi baaltookiin keetiif gaafa sana vaayibaraa fi haga yaadadhutti vaayibaraa fi yoo akka biyya keenya Afirkaa taate gara Arabaa kana tuutaraa fi maaliin ni jira. Akka Afirkaatti vaayibaraa fi baaltookii malee tawaasulul ijtimaa'iin hin jiru. manassaa madrakni irra wal qunnaman fagoo irraa wal qaraa'isan hin jiru gaafa san. Eegasii khayriin kun hedduun arkame khayrii kana hedduu irraa fayyadattanii asittillee achittillee ummanni keenya waan isin ajaa'ibu Keeniyaatti ija banateeti Ameerikaatti dhaqee koominitii Islaamaa ijaaree markaza ijaaree mana miliyeena lamaaf kuma dhibba sadiitiin Minisootaatti barakaa sheekotii asii deemtee kanaatiin akkuma namaa jara soddaa keenyaa fa'a. Sheeka keenya kana muftii amma asii ka'e muftii biyya kanaa Sheek Muhammad Ummal Abdo 1995 maallaan jehe wajji harka wal qabannee karaa lamaarraa masjida karaa jaha dhufna. Akka faranjiitti 1995 sheeka naan jehe. Ani Jigjigaattin dhaladhe. Ulamaa'ii Oromoo irraa hin baradhe. Ulamaa'iin dur akkasin nu barsiifte sun amma eessa jirti naan jeen na gaafate. Sheekni kun Sheekh Muhammad Ummar muftii biyya kanaati ammatti akka biyyaatti. Jiranii hojjetaa jiranii kaan biyya addaa jira kaan achi deemee jeetin itti hime. Yoo ulamaa'ii Soomaalee fudhatte yoo ulamaa'ii adda addaa fudhatte warra biyya kanaa du'aata amma gurguddaa biyya kanaa dhalataa biyya kanaa ulamaa'ii keenya ka ijatti godhe. Haga ulamaa'iin keenya sochoo'insaa hagana gahuun sossoo'initti ma'ahada tokkoo fi kulliyyaan tokko saanawiyyaan tokko hin jirtu biyya kana. Uummata Soomalee soddootii keenya kana isaan akkuma isin beektan waliigalas ni qabanii faxinummaas ni qabanii isaan jidduutti khayrii guddaa hojjetanii yeroo san keessatti ulamaa'ii keenya hawaasa isin fakkaatu kana dhabuu fi akka amma sheeni keenya doktoorri ammaatii fi haajiin dubbate hangafti quxisuu ta'e an dhugaan isinitti hima wallaahi of faarsuu fi miti. ulamaa'ii keenya Oromootu jara dura jira. Jarris 1991 dhufanii ulamaa'iin keenya akka mana isinitti hime waggaa 50 as jiran. Inni dhaammataa jirtu amaanaa ulamaa'ii keessanii wanni isiniin jedhan jecha kanaa oli maanaan isii hiikkaan isii. Kanaaf hawaasichi gartee ummata Soomalee keenyaa kun wal jabeessa, wal guddisa, nama bar buluugaa fi riyaada qara'aa jiru waa wadaad keenna waa'ee horiyaa eddee ishee kakkaa horiyaa eddee jalaa ka'i siin jedhan riyaadumaaf buluuga qaraa'isaa bar keenya kaa asi bukaarii fi lugaa si qaraa'isu bootaan qabu tun irrina nu keessa jiru gadi qabeen gurratti isinitti himadha hawaasa akkanaa kana Booda keenya dhufanii jaami'aa afur biyyattii tanaa jaaran, jaami'aa Islaamaa shanaffaa seenee jira amma. Kulliyyaa fi ma'ahadaa fi saanawiyyaa hin gaafatin. Wanni akkanaa kun hundi isaa bakka dhaqne hundattuu yoo ka wal hin qabanne taate, yoo tokkummaa kana hin jabeessine taate, yoo ka hangafa Rasuula keenya du'aa'ii godhe sallallahu aleyhi wa sallam. Maal jedhan? Man lam yarham saghiirana. walam yuwaqqir kabiirana dubbii guddaa keessa jira bee hangafummaa umrii qofaa miti hangafummaa umrii irra wanni kabajaa qabu hangafummaa ilmiiti warra ilmii kana ka rabbiin malaykaatti aansee ragaa tokkummaa ifii dhaabbate kanaaf yoo ulamaa'ii keessan qabattan waan isin quba hin qabne rabbii isinii kenna yoo ulamaa'ii xinneessine xinneenya addunyaa fi aakiraatu nutti dhufa beekaa wanni hundi Ka muuziqaa taphatu, ka haraamaa, ka farshoo dhugu, ka badii keessa deemu, hundeen isaa bakki inni itti xaharamu Islaamummaa. Bakki inni qabriin isaa itti tolu Islaamummaa. Bakki ilmaan tantee yaa Rabbi haadha tiyyaaf abbaa tiyya rahmata naa godhi jettee qabriitti si yaadattu Islaamummaa. Yoo kaan atuu irraa gaafatamta. Ka isaan gattee isaan balleessite akkuma aayanni Qur'aanaa himu. Aduwwii teessani jee Rabbiin guddaan ilmaan teessaniif warri teessan. Maaliif aduwwii taate? Horii tante dafqa akkana gannayxe isaaniif dhiiftee deemuu deemta. Makiinaa bareedaa namni harkaan qabachuu hin feene ilmi kan kee intalli kee sirraa haa dhaaluu feeta. Nama akkasitti ati waan jaallattu dhaalchiftutu aduwwii keeti? Na'am aduwwii keeti. Hogguu ati ibidda si dabarsee ani waa takka nan barsiifne hijaaba nan qaraasifne waan takka gartee akkas naan goone yaa rabbi narraa gaafadhu gaafa siin je'an xalaata. Kanaaf dubbiin dubbii jajjabduu keessa jira. Ulamaa'ii teenya ta lubbuun jirtu haa dhaqqabannu jechuudha ergaan tiyya gabaabaatti. Rabbi nu duratti haa dhiisu hangafti ni jiranii, sheekotiin keenya ni jiranii, ka qabsiisaa waa hundaa irraa fudhanne ni jiranii. Hedduu waliin haasoyna sheeka keenya Shee Abdul Aziiz illee. Namni isaan nama karaa kana baye waraqaa baasaniifii teessoo asitti qajeelchanii waan hedduun tottolchiniif hin jiru. Nam tokko deebi'ee namni isaan yaadu. Salaamu aleykumiin waan guddaa. jirtanii baga nuu jiraattan isiniin yaade yoo jedhan ulamaa'iin birrii namarraa hin feetu rizqii rabbiitti amanti bakka hin beekamne rabbi isaan razzaqa laakiin salaamu aleekumii fi tokkummaa fi tawaasula wal maxxanfachuu dhabne obboleeyyan keenya kanaafuu akkamma isheenii keenya dhaaman walgahiin har'aa kun eh, tokkotu kaleessa eh, wanni garee tokko kajaarree ummata kanatti walitti qabne santu jira dhaamsa wayii dabarfate achirratti maal jedha Shukraniin keessan kun ka warra dabree yoo taate dogongoraa beekaadhaa jee. Maaliifi jennaan warra amma booda hafu hoo maal yaaddanii jee. Shukriin keenya ta duraatiif ta boodaatiin jahan asirra. Madraka kanarra jechuu warra hafeefillee biyya gartee akkasin nu kaddamteefillee galatoomaa yoo jenneen warra hafuuf gartanii galanni sun arkama mootummaarraa. Ammaa huu arkamee maal jaanii kaan manguddoon kun. Afaan Sawaahilii isinitti ta'ee Afaan Sawaahilii hundi keessan ni beektan yoo dubbachuullee dhiiftan. Namni karaa Moyyalee kana as dabarfate uummata keenya. Namni Keeniyaa asii ka'ee Yugaandaa dhaqa baasaboora hin barbaachisu. Mattaawaqaa isaa akka Keeniyaa ol baaseeti dabarfata dimbarii. Daarii dabarfata. Maaliif ka Itoophiyaa irraa as dhufu bineensa gartanii re'ee namni nyaatuu fi sangaa namni gurguratu maa ta'e hawaasni keenyaa jedhanii dubbatanii kaan. Kaansolaan keenya guddaan kun. Wajji jirra da'awaa baadiyaa Booranaa waliin keessa yaa'aa jirra. Nama 3700 oltu shahaadaa qabate biyya kana keessatti. Sababaa ulamaa'ii keessanii da'awaa isin asii godhaa jirtanii wallaah. Nu gattanii ni quxisoomne eega hangafoomnee quxisuu taane gadi hanqanne ni xiqqaanne ni yaranne jechuun ni xinnaanne jechu. Sababaan xinneenya keenyaa diinii dhabuudha isiniin jaa ergaa guddaa isinirra kaa'aniiru. Da'awaan ammoo tokko ofii deema yaroo rabbi kenneefi tokko ilmii godha ilmii rabbi kenneef tokko immoo taa'ee nadaaji kaffala waliin shariikaa beekadhu rabbi biratti hunduu keessan kun yaatanii ilmii barachuu rabbi nuun hayyamne rabbi quraana keessatti waan isiniin jedhe umar na bira dhufee jira isinirraa hin dhaaba maaliif gandi tokko walii galee jama'aa wayii gartee hin erganne gara qaraatii gara ilmii jedhe akka deebi'anii ummata hawaasicha waa barsiisaniif jee bar rabbiin gandi buqqa'ee diinii haa baratu hin jenne kuni maal jechuu if keessaa nama qopheessaa nama baasaa taariikha bareef- barreeffadhaa kanaaf arra muftiini qabdan kunoo ulamaa'iin isin bira jira du'aanni isin bira jira eh, dardarri shab

kanatti namichattiin duraan baktii taate amma jahannamatti dabarte sun kamallas jedhan sun maal dubbate beekta oromoo tana ofirraan tuqinaa irriba jiraniif ittiin dammaysinaa dhaajee dhaamsa wasiyyaa isaa macarrashaa uummata tigraay bichaa walitti qabeetti dhaammateen arke Ummata Oromoo kana ifitti hin dammaqsinaadhaa ji. Ni lollaanii illee hin yaadinaa ji. Yoo dandeessan isaaniif Soomalee faa, isaaniif Amaara faa wali gubaatii waliin dhawaa ji. Ifirraa isinirraa haa shaakalamani. Akka isin Tigraayi farda adii irra teessanii deddeemtanin isinii fedha. Yoo ammoo ifitti tuqxan ji. Wasiyyaa isaa balleessanii balaan itti buute bar. Yoo ofitti tuqxan ji isinii miti Afirkaan hin danda'uu ji. Sadaqa wa huwa kadhuub. Dhugaa dubbate kijibaa ta'ullee ni jechu. Isin ummata namni osoo inni rafuu isin sodaatu aboo lafaa ka'aan isiniin je'e wassalaamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh.